Ko Papatūanuku e takoto nei. Ka noho, ka moe, ka puta ko ā rāua nei aitanga ki te ao. Kua puta ko Tāwhirimātea. Ko Tāwhirimātea e haere ake nei, e pupuhi ake nei i te mata o te whenua. Ko Tāwhirimātea e pupuhi nei ngā hau ki tai, e pupuhi nei ngā hau ki uta. Nā Tāwhirimātea anō i pupuhi ake te hauora, te hauora mō te taiao, te hauora mō te tangata. Ko Tāwhirimātea e whakatere ai te āhuatanga o ngā waka ngā waka tārai, ngā waka i haere mai nei, mai i Hawaiki, kua tatū mai ki tēnei rohe, ki Aotearoa nei. Arā anō, ko ngā kōrero e pā ana ki a Tangaroa. Tangaroa e hora nei, Tangaroa e tātai atu nei ki ngā motu, ki Hawaiki, ki Raiatea, ki Rarotonga, ā, ki Rapanui, Ki ēnā motu katoa e tātaihia nei ki ngā iwi o te kāinga nei. Ko Hinemoana nō tērā, nā Tangaroa i moe a Hinemoana kua puta ngā tini me ngā mano o te moana, arā anō ko ngā kōrero, ko tuku whakawhetai atu ki a koe e Tangaroa mō ēnei tini, mō ēnei hanga i tukuna mai ki te tangata hei oranga anō. ko te tangata. Hei oranga anō, ko te whānau. Nā Māui Tikitiki ā-Tāranga i haere mai nei, i whiwhi ai te wāhi nei kia meatia nei, kia rapaina nei te ingoa nei, ko Te Hiku-o-te-Ika a Māui Tikitiki ā-Tāranga. Kei konei katoa wāna uri e noho ake nei. E haere ake nei i runga i ōna tapuwae, nāna anō i waihotia nei ko tōna ingoa, nāna anō i waihotia nei ko ngāna uri ki te noho ake nei. Kei konei anō mātou e whakapae ana ki a koe e Tangaroa, e Hinemoana, i runga i te āhuatanga me te kōrero mō Moehau. Ko Moehau e meatia nei tētahi o ngā kaitiaki e noho ake ana i runga i te tohora. Nā Moehau anō i haere mai ki koneki, Kia meatia mai ki a mātou ngā mea tika, ngā mea pono. Kei konei anō mātou e whakakapi ana ēnei kōrero katoa mai i a Tāwhirimātea taenga mai ki a koe e Tangaroa kia kia tū kotahi kōrua i runga i te āhuatanga o tēnei moana. Ko ēnei mea katoa. Uhi! Uhi! Ka haere mai te toki a Haumi e! Hui e! Tāiki e! Ka mutu, nā Tāne anō i whakatū ai, ko Tāne Rakahore. Nā Tāne Rakahore i moe mai i a Hine-te-wai. Nā, nā tēnā moenga ka puta ko ngā. Ngā toka katoa o te ao, ngā toka katoa o te whenua, ngā toka katoa tae noa mai ki te one pū e hora nei. Ngā, ngā tini nei o Tāne, Tāne Rakahore, kia noho ake nei hei one pū o te whenua nei, te, te whakatūtakitanga o Tangaroa rāua ko Tāne ki raro i te maru o Tāwhirimātea e hau mai ana. Hau mai hoki ēnei tūāhuatanga kei waenganui mātou i tēnei rā, e whiwhi ai mātou ō koutou nei mana, e whiwhi ai mātou ō koutou nei tupu, ō koutou nei tapu, ō koutou nei ihi, kia tū ai tō koutou nei iwi, ā, ki te moana nei, ki te whenua nei, mai ki tai, tae noa mai ki uta, arā anō ko te whakakawhitanga o tēnei mea te poari whakahaere o te onerone. Ngā mea e tū ana ko Tāne-nui-a-rangi, ko te tangata tēnā, ko te manu tērā, ngā uri nei o Tāne-nui-a-rangi. Kei konei anō tātou e whakakapia ēnei tūmomo whakaaro, ēnei tūmomo whakapono pea i runga i te whakaaro kotahi, kia kotahi ai te whao, kia kotahi ai te māramatanga ko te āhuatanga o tēnei one nei. Mai i tēnei wā ka tū te Poari Tiaki, ka tū te Poari Manaaki. Anei anō te ūnga mai o ngā waka, ngā waka kua ū mai ki konei, ko Matahoaurua tērā, nā, ko Kupe anō te tangata i whakamahia ai te ara wairua i runga i te one nei. Mai i te maunga nā, ko, ko Putahakarere, ka heke iho nei te ara wairua taena mai ki Paripari nei, ka puta ki te one, mā te one, Ka tatū atu ki te rerenga wairua. Mā te ara wairua o tātou nei iwi e whakakotahi. Mā te ara wairua o tātou nei iwi e whakamahi. Kia mahara ake tātou i ngā mahi nei a Kupe mō te ara wairua nei kia taea ai ngā wairua te hoki atu ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Me whakapūpono hoki tātou ki ēnā tūāhuatanga. Nā te mea kei konei anō ngā mahi a te poari ki te tiaki i taua ara wairua, arā, he taonga anō tuku iho mai i a rātou mā. Ko Kurahaupa o te waka ko Pōhurihanga te tangata. Nāna anō i taka mai me ōna uri ki te one nei, kia meatia mai ko te one roa a Tōhe. Tōhe, he uri anō nō Pōhurihanga. Ko Tōhe te tangata i haere ake nei i te ākau roa nei, te one nei, nāna anō, I tapaina ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. He wāhi anō tēnei nō, nō, nō, nō, nō Tōhe, arā anō, he tātai anō ki te iwi nei o Ngāti Kuri. I heke iho nei, kua whai mana anō Ngāti Kuri, mai i tēnei taha, i tēnā taha, he mana anō tō Ngāti Kuri ki konei. Ka, kei konā anō ngā tātai e tātai iho nei mai i a Kurahaupō ki te iwi nei o Te Aupōuri me Ngāi Takoto. Ka heke iho nei ki a rāua kei roto i ngā tātai o ngā wāhine ariki nei o Ngāti Kuri kua moe mai, kua tatū mai, kua whai uri, kua whai iwi anō ko Te Aupōuri i noho ake nei. Nā reira, tēnā koutou e Te Aupōuri kua tatū mai. Nā Te Aupōuri, nā Tūwhakatere anō i whānau mai nei ko te iwi o Ngāi Takoto. He tātai anō ki tēnā tūāhuatanga. E tātai anō ki a Waimirirangi. Kua tini ngā te waka, ko Tūmoana te tangata. Anā anō, kei konā anō te wāhi o Tūmoana i noho tonu atu ai i muri tana hokinga atu ki Hawaikinui. Kei konea ko, kei konei katoa o ana uri o Tamahotu e noho ake nei, e kōrero atu nei ki a tātou i tēnei wā, i runga anō o ngā tātai, ngā mana o rātou mā, ngā mana o ēnā tūpuna. Kei konā anō, kei konei tonu ngā uri o Tākitimu waka. Kei konei e hoki ngā uri o Māmaru waka mehemea e whakapono ana koe ki tēnā kōrero. Kei konei anō tātou e tātai iho nei kia kotahi, kia kotahi o tātou nei whakaaro, kia kotahi o tātou nei māramatanga i roto i ngā tikanga me ngā āhuatanga o te ao Māori me ōna tikanga. Kia whai mana hoki tātou te whakahaeretia o ā tātou nei kaupapa i runga i te one. Ā, anei anō te karakia kia kotahi ai tātou katoa. Ā, kia hau mai tēnā, kia hau mai tēnā, kia hau mai tēnā, tēnā whenu ki tēnā whenu, kia rārangihia he kaupapa ātaahua, kia whakarārangihia he tirohanga whakamua, kia whakarārangihia he kaupapa, he māhere, he rautaki pea mō te āhuatanga o te one, kia whai kaha anō ngā hunga nei. Nā ngā iwi i tono atu ngā tāngata kia hau mai i runga i tēnei poari, ko te tikanga kia noho tahi ai rātou katoa i runga. Whakaaro kotahi. I te mea kei konā anō ā tauiwi ki te taha, e tika ana kia ū hoki koutou e ngā, e ngā rangatira o ngā iwi kua, kua, kua noho nei hei kāhui mō te ono nei, mō te one nei. Kia kā, kia māia, kia manawanui, ko te āhuatanga o ēnei kōrero. Kia noho tahi ai a tauiwi me te iwi Māori, I runga i te whakaaro kotahi, kia puawai mai he hua mō te one nei. Mā te oranga tonutanga o te one nei ka ora ake te iwi. Kei reira hoki ngā wāhi i tapaina, kei reira hoki ngā wāhi i noho ai ō tātou mātua tūpuna, kei konei hoki tō tātou nei reo Māori e noho atu ki. Tēnā pito ki tēnā pito ki tēnā wāhi ono o te one nei. Ko te reo Māori me ōna tikanga, kei konei anō tātou e ū tonu ana ki tēnā hei tuara mō ngā ngā mahi nei a te Poari. Kei konei anō e tupu atu ki a koutou e ngā atua o te ao Māori kia, kia hau mai ā koutou nei kaha, ō koutou nei wairua tapu, hei waenganui i a mātou kia taea ai tēnei Poari, ā, te mahi tahi. me te iwi Pākehā nei, kia puawai mai he hua, kia hokia mai, whakahokia mai ngā ingoa, kia, kia rere anō ngā awa o te one nei, ā, ēnā atu āhutanga katoa, ngā mea, ā, ki uta, ngā mea ki tai. Anei anō, ko te kupu ki a koutou e ngā atua o te ao Māori, whakatupu-ā-nuku, whakatupu-ā-rangi, kia hau mai ā koutou nei mana, ā koutou nei ihi, ā koutou nei tapu kei waenganui i a mātou, kia whiwhi ai mātou, He māramatanga, he kaha ki te whakatutuki ēnei mahi kei muri a mātou. Ko ēnei mea katoa, ehara i te mea he karakia whakawhētai, engari he kupu whakataki, he kupu whakaoho, he kupu tātai, kia tātaihia nei ki a rātou, ki ō tātou mātua tūpuna me ngā atua nei o te ao Māori, kia whai oranga anō te tangata ki te, ki te, ki te kai, kia whai oranga anō te whānau ki te kai, kia whai reo anō te iwi, kia whai mana anō te hapū ki te tiaki ki tēnā moka, ki tēnā moka, ki tēnā moka o te one nei. Ko wai nei katoa o wēnei mea katoa whakakapia i runga i te, te kōpū kotahi, Kia pupū, kia pupū ake e waenganui a tātou i tēnei whakapono e pāngia nei ki tā, tā tātou nei poari. Kia tautoko ake tātou ki te poari, kia tautoko ake tātou ki tōna, ko tōna mahi, kia tū ai tēnei mana Māori motuhake e waenganui i a tātou. Te raru i ngā mana nei o ngā tātai e tātai iho nei ki a rātou, ā, ko, ko. Ko, ko Tāne tērā, ko Tangaroa tērā, ko Tāwhirimātea tērā, ane, ko Haupia Tiketike tērā, ko Rongo anō hoki tērā. Mā Rongo pea tātou e whakakotahi, mā Rongo pea tātou e whakaora, mā Rongo, mā Rongo pea tātou e whakaora ake nei tō tātou nei one. Anei i runga i ēnei kupu, tēnei ka tukuna atu ki a koutou i ngā totoa Māori. Uhi! Uhi, ka haere mai te toki a Haumi e, hui e, tae ki e. Nō reira ka tukuna atu a Kōti Rei Wairu kei haere wai uri o tātou hari ki muri ki mua o mātou me ō mātou rei kaha. Hei manaakitia mai i ō mātou tēnei ata tēnei rā me ngā wā katoa. He tangi tonu ana hoki a koutou e manaakitia mai i ō tātou nei māuiui e takoto mai rā i roto ngā hui whera. Nō reira, pā koe ni mā tātou nei inoi ki a koutou i runga ana tō ingoa kaha, Matua, Tama, Wairua Tapu, me ākou Tune Anahera Pono, ā koinei pā te māngai i āwhina e tautoko mai ai ana i a ake nei. Āe. Tēnā mai tā. Tērā te ara, te ara ka iri, ko te ara o Tāne, kauka mai rā i te mokopū wānanga. Ketahi a Irangi, ketohi a Inuku, i aua ketohi e ngā pupua, i aua ketohi e ngā pakeke. Kaha ka tāone tāwhiti kāri nui ā-kiwa. Nō reira, he noai mō tēnei hei tautoko i te kaupapa kōrero mō tōku rangatira, ehara mai ki te one he pānanga ka kīa ka inoi ki tō tātou maturitaranga i tēnei rā. Nō reira, e neti noa atu ki a koutou e te whānau. ki noe tatou, i runga i te ingoa te Matua Tama me te Wairua Tapu. Amen. Ka nga atu oku karui ki nga maunga ano rera nei te awhina moku. Tau iho te awhina moku no te kaihanga i te rangi i te whenua, e kore ie i tuki tau waewae ke nekehia e kore tau kaitiaki e moe. Ina e kore tau kaitiaki o Iharaira e parangia e moe. Ko iho tau kaitiaki, Ko Ihoa o tou whakamarumaru i tou ringa matau, e kore koe e paki e te ra, i te awatea, e te marama rani, e te po. Ka Ihoa i tiaki i roto i nga kino katoa, mana i tiaki tou wairua. Ka Ihoa i tiaki to haringa ati me to haringa mai, aenei, a ake, ake tonu atu. Amena. E pa te Matua, titiro ata pai mai ki a matu i tenei taima, i ngakau tai i a matu ki te nuati ka koe. Kua menei hoki koe ki te huihui i te hunga tokorua, tokotoru rānei i runga i tēu ingoa. Hei te toki e ngā manaakitanga ngā kōrero o ngā pōari kia haere tonu mai ki tēnei rā, hei awhi, hei tautoko i te kaupapa mō tēnei hui. Kāti rā e Pā, ānei rā tino wati kā koe e ngā whakaaro tētahi ki te tahi i runga i tau tama ā tō mātou kaiwhakaora o Hipkaiti āianei ā āke, āke tonu atu, ā.